Бүгүн биһиги ыалдьыттарбыт биһиги нэһилиэкпит сис ыаллара Бояровтар дьиэ кэргэттэр. Ол курдук, Тамара Михайловна СССР потребкооперациятын туйгуна, Саха Республикатын потребкооперациятын бочуоттаах үлэһитэ, сүүрбэ, сүүрбэһис үйэ потребкооперациятыгар үтүөлэрин иһин бэлиэ хаһыйката уонна ийэ буолуу СССР мэтээлин хаайына. Онтон дьэ бу улахан дьиэ кэргэн кэргэн аҕа баһылыга Афанасий Михайлович Саха Республикатын торговлятын туйгуна, Россия кооперациятын үлэҕэ килбиэнин иһин бэлиэ хаһаайына, Россия бочуоттаах донора, ытык аҕа бочуоттаах аата иҥэриллибитэ. Дьэ, үтүө күнүнэн Тамара Михайловна Афанасий Михайлович, дьэ, бу Сахабыт сиригэр бу күннэргэ дьэ хомсомолбут сүүс сыла тэриллибитин бэлиэтиибит. Араас тэрээһиннэр бараллар. Ол чэрчитинэн дьэ бу истиҥ сэһэргэһиини дьэ оччотооҕу хомсомолга төлөннөөх хомсомол организациятыгар үлэлээбит үтүөкэн дьоннорбутуттан дьэ бу үрдээ истиҥник кэпсэтэ сылдьабыт. Дьэ Тамара Михайловна бу киик кыыс буолан кирбигинэ киирбитин балачча ырааппыт, отурдааҕыта бииргэ олорбуккут биэс эн сылын бэлиэтээбиппит. Онон дьэ киниттэн кииннээх хантан хааннаах диэн сиэр быһыытынан боппуруспуттан саҕалыыбын. Түнчү тоҕус сүүс төрт төрдө тоҕус сыллаахха Хаҥалас улууһугар Емельяновтар диэки эрдэттэригэр төрдүс оҕунан төрөөбүтүм. Ийэм буоллаҕына төрдө бу Таатта, ыарахатыттан төрүттээх. Аҕам буоллаҕына Хаҥалас улууһа. Аҕам улуу сэрии кыттыылааҕа. Ийэм буоллаҕына манна сэрии кэмнэригэр төрдөн икки, төрдөн үс, төрдөн түөрт сыллардаахха Ворошилов холкуоска председателинэн үлэлээбит. Онтон онно булан ити быйыл Ворошилов сопхуоска скалла аһыллыбыта. Ол онно ол аһыллыыга биһиги вот эмиэ субботникка ийэм кыттыбыппыт. Онно ийэбит хаартыската эмиэ баар. Мин бэйэм буллана алта уон тоҕус сыллаахха кооперативнай техникуму бүтэрэн бараммын бытаатта улууһугар ананаммын аһа үлэлии кэлбитим. Ол кэлэн бараммын атата барыгытынан бу пенсияҕа тахсыахпар дылы төрдүнчэҕин үлэлээммин биир пенсияҕа пенсия тахсыбытым. Икки тыһыынчаҕыс сыллаах сыл түмүгүнэн сөп Таатта нэһилиэгин олохтоохторугар сыл бастыҥ сыл бастыҥа диэн уота бастыҥ ыал үрдүк аатын кыайбыт сөп. Онтон икки тыһыынча тоҕус сыллаахха бастыҥ дьиэ кэргэн номинация кыайыылаахтара булбуккут. Икки тыһыынча сэттэ сыллаахха өссө муҥутуур үөрүүгэ үөрүүгэ кыттыһан Афанасий Михайловичка ытык аҕа бочуоттаах аат иҥэн дьэ бу дьиэ-уот олох дьиэ кэргэн үөрүүтэ өссө үрдэтэҕэ дии даах элбэх оҕолоох ыал аатын ыллыгыт уол да иһин куобара бу туох материнское материнство диэн да үчүгэй туох союз мэтээлин ыллаҕын дии Аны буоллаҕына бурдук. Ити биһиги санаан аһыаххайын оччолорго октябренок, эмиэ значоктаах буолаар, энергия буолана хаалтыс баанабыт, ону эмиэ туох уонна эмиэ значоктаах. Онтон дьэ ситэн-хотон дьэ хомсомуол буолар дьэ кэммит тиийэн кэлэр. Тамара Михайловна хас сыллаахха хомсомуол кэкэтиэ киирбиккиний? Онно кыттыһан Афанасий Михайлович эмиэ Хомсомол оччолордоох эдэр саас ылан эмиэ саныы олор, эйиэхэ эмиэ үрдээччи боппуруостары биэриэҕин сөп. Тиэрэ отунун октябренок буола сылдьыбытым, оччолорго буланы первый класска киирдим быһылаата, ол хаҕына октябренок значогу оһуох этэ, Тыл баар тыллыллаҕына аҕыйах оҕо баар быһылаан дьоно биһиги буоллаҕына улахан баайы тугунан хордуонунан быһан бараммыт кыһыл таҥаһынан үрүйэммит оннук значоктаах идиоппут. Оннук баар этэ. Ол кэнниттэн ото пионер, пионербыт буоллаҕына эмиэ дьэ хокко хаалтыстаах оҕолор концерт этибит, биһиэнэ быласиитас хаалтыс буолар этэ. Онтубут төбөтө баттан эриллэ хаалар дьоно түүптээһин бөҕө буолааччыбыт. Оттон хомсомуолга буоллаҕына эмиэ тыа эмиэ хаҕыс кылааска киирбитим буолуо чуолкай өйдөөбөппүн гынан баран хомсомуолга киирэн бараммын ахсыс син кылаас оннук буолуо ол кэнниттэн чэ мин ахсыс кылаас кэнниттэн ол техникумҥа киирдэм дии ол техникумҥа киирэн бараммычча хомсомуолум туга ыллара техникумҥа онно бу үлэҕэ астана дии. Оттон оччолорго холобура Потреб кооперациялар союз диэн наһаа элбэх туох нэһилиэнньэ наһаа бабыргынан ылар улахан тэрилтэ. Оччолорго холобур мен бастаан үлэлии кэлэрбэр Российска түөс сүүстэн тахса үлэһит үлэлиир этэ. Түөс сүүс төрденче үлэһит. Улуус оройун оройун үрдүнэн. Оттон булана комсомола буоллаҕына оччолорго дьэбиэһэнчэ. Мин оттон тоҕус сыллаахха кэлэн бараммын, мин иннибинэ Татьяна Дмитриевна Иванова секретарь диэхтэр этэ. Онтон кини декретка барбыта. Оттон тоҕус сыллаахха инньэҕинэн миигин комсомол секретарынан талбыттара. Онно то комсомол үлэтэ диэн ото иһин биир уопсай үлэттэн тахсар буоллаҕа дии. Соскоталаһыы, Былаан толоруута, холобур, райкома оччолорго үксэ үлэһиттэрбит саастаах дьон этилэр, элбэххэ пенсия барбыта биһикилэрбитигэр. Ону дьэ биһи кырдьаҕастарга көмөлөһөн, кырдьаҕастарга бырааһынньыктарга тиийэммит дьэ подарок биэрэн, оннооччу билсэн-көрсөн, осунан биһиги тэрилтэ кырдьаҕастары наһаа үчүгэй көрөр этэ. уонна туох итинник комсомол комсомольскай тэрилтэ иһинэн комсомольскай ыччат комсомольскай группалара диэн баар этилэр хаамай улахан группа остуолуойга этэ онно буоллаҕына остуолуойга наһаа элбэх омук араас омук кыргыттара бааллар этэ онно группорунан групп Обсуоруна буоллаҕына ким Люция Винокурова үлэлиир этэ, кини кэнники кини балта Клавдия Винокурова үлэлээбитэ. Онно иккис группа улахан группа Ытык Күөлбү Каннятыгар баар этэ, юность диэн ааттаах. Дьэ бу юностар просто таһаарылаахтык үлэлииллэр этэ. Ол сылларга заведующайна Портнягина Марфа Гаврильевна, комсорунан буоллаҕына Аня Тарасенко диэн кыыс баар этэ. Оттон үһүс группа буола гастроном маҕаһыыҥҥа баар этэ. Итиччэлэргэ гастроном маҕаһыын аһаҥа үлэҕэ киирбитэ. Онно Бочуот знака орденнаах Матаннанов Иннокентий Николаевич заведующая этэ. Итиннэ булан олох оскуоланы бүтэрбит эдэр кыргыттар ыччаты Марина Малышева, Гугуна Хатылыкова, Татьяна Лазарева үлэлээбиттэрэ. Яковлева Мария үлэлээбитэ. Иннэ буоллаана дьэ Мехаҥа маҕаһыыҥҥа гастрономҥа туох да табаар арааһынайа кэлэн атыыланар этэ. Уонна төрдүс группанан буола кинигэ маҕаһыына баар этэ оччолорго. Ити билин Алдаана турар сиригэр. Онно буоллаана Захарова Августа группкамсуор этэ. Ольса Оля диэн кыыс үлэлээбитэ, Савина Аня диэн Кириллина Аня үлэлээбиттэрэ. Ити комсомольскай группалар просто күрэхтэһии бөҕө буолар этэ. Бу ким былаана толорбут дьэ Петеретка былаана дии аhaa тэнник. Өллө дьэ Өллө Олимпиан былаахтар. Тэн итинник. Уонна былаана тэрилтэлэринэн арааһынай туохтар буолаллар этэ. Били Концерда, фестивальдар, комсомол онно дьэ активнай кыттыылар этэ. Холобур, Уолбаҕа тиийэр этибит, Дэбдиргэҕэ барар этибит. Сайыным буоллаана от оттооһуна, кулак быһыыта. Бу кимикээннэр баар этэ дуу? Кимикээннэр баар этэ. Онно то комсомоллар первый очередь. Бу холобура бу комсомол сылларыгар киһини иһин билик кимири сирдиир, кимири үчүгэйдик гынарбыт буоллаҕа дии. Оннук дьоннорунан олох эйиэхэ бу үлэҕэр холлук буолбут дьоннор гынаатын ааттаан бөҕө буоллаҕа дии. Хаамай ото биһиэхэ үлэбитигэр-хамнаспытыгар олох ситэй сылдьан үлэлэппит бастакы сылларга такайбыт, Көрбүт-истибит киһибитинэн били Мартынов Пантелеймон Карпович буолар. Кини былаана Зохтор этэ оччолорго биһи эдэр оҕолор биристэҥҥэ нааһыйдар буоллахпыт дии сааһын, күһүнүн, дьонно биһигини олох даже күһүн устааттаах олохко димах кириэр дылы сылдьабыт. Онно дьэ таҥаспыта ааппытын кытта көрөр этэ буолар. Халыҥнык таҥны. Бу таанчас кылаакка ытыктыырга эмиэ туох баар табаар табаар барыта таһырдьа буолла диэтэр чуумпу теплый склад диэн суох этэ кипалаах таҥас бөҕө кэлэр молук бөҕө кэлэр эт бөҕө кэлэр уну кипалаах таҥаһы ити прихоттааһына ити бартын ыйаан тутар этибит дьонно үөрэппит такайбыт киһибитинэн бастатан туран пантелеймон карпович Татьяна Дмитриевна Иванова, Евдокия Лавгвардия Павловна. Все аны Афанасий Михайлович дьэ бу хадыбааһынай кыыһы ханна көрсөҥҥө, ханна сөбүлээһиҥҥин, дьэ ол туһунан ахтан ааһыахха эрэ.

Быыһылаахха улахан кыыспыт төрөөбүтэ Саргылана Афанасьевна. Кини была медик идэлээх. Куоракка аты медцентрга уже отучча үлэлээтэ. Онно икки кыыстаах. Улахан кыыһа архитектурнай бүтэрэн архитектордыы сылдьар. Кыра кыыс инженер эмиэ ыдыраак металларга. Улахан кыыс икки оҕолоох, кыра кыыс биир оҕолоох ыаллар. Иннинэн ол онно үс хос сиэннээхпит. Улахан кыыспыт үс сиэннээх. Биир баар диэн. Аһа бааллар ити. Онтон улахан уолбут буоллаана Михаил диэн. Эмиэ бэйэтэ ыал. Үс оҕолоох. Кэргэнэ Оксана Борисовна детсадка үлэлиир. Уол бэйэтэ буоллаана Тоня бу аҕаларын кытта кыра эрдэхтэриттэн массыынаҕа хатаастаһы дьүр буоланнар эмиэ механизатордар өр сылларга тыа хаһаайыстыбатыгар уопардаан баран тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ диэн ааты ылбыта онтон билигин буллаана ыраахайан куоппара улахан уол студент иккис уол армияҕа иһиттэр уонна икки кыралара оскуола оҕолоро Онтон икки суол буккуллаана Афанасий Афанасьевич эмиэ ыал, үс оҕолоох, үс кыыс. Бэйэтэ болуобуот тэрилтэтигэр үлэлиир, Якутсэнерго, Копор спецмассыыналарга. Итинник онно кыра уолбут Станиславтан иккиһиэннээхпит. Холобура ити мээнэҕэ аат биэрбэттэр буолуо. Бу тэлгээнэн даҕаны кыайаҕыт, холобура улахан туохтарга номинациялары номинациялары көрбүккүтүй бу киирэр истэххэ оҕуруот оҕуруот олох наһаа дэлэйдик ыһаппыта бу үлэлиир эрдэхпинэ ону бу кэнники водопровод киирэн обратно ол иннинэ то наар оҕурсуу помидор поддоска олордор этибит онтон бу туох водопровод киириэҕиттэн ыла уонна үлэбиттэн тохтуохпуттан ыла дьэ иһин арааһынайы бартын ол да сатыыбын онтон аны сүөһү ас сүөһү ас буоллаҕына ото баар уруккаттан били элбэх оҕолоох буоламмыт эмиэр эт ас наада аны туран буоллаҕына уруккаттан һэбинньэй иитэр этибит онтон кэнники кырдьаҕас убайбыт чөркөөхтөн

Дьыл олох тутуһан. Төһө утуйаҕытый? Эрдэ эрдэ утуйабыт, эрдэ турабыт. Эрдэ турабыт. Бөтү хаһыҥа турабыт. Эрдэ тура эрдэ утуйабыт. Эрдэ турабыт. Секундтан туох диэн. Бу ыччаттарбытыгар баҕаҥыста диэн баҕа санааҕытын этиҥ. Ото мен ыччаттарга баҕа санаам диэн чөл олоҕу тутуһуохтарын наада дии саныыбын. Онното билигин ветераны уһаан ыалдыттарга олох чугаһаныахтара наада диэн Онута төһө кыалларынан үлэлээх-хамнастаах буолуо этилэр. Онута ыал дьоҥҥо олох эйэлээх буолуохтарын наада, бэйэ-бэйэлэрин убастаныахтарын наада. Оччо онута олохторо даан чэпчэки буоллаа дии. Олобут биһи бу биэһин сылы олордубут. туох секреттээх этэй дии буоллаххына бу кэргэммэр махтанабын холобур кини үчүгэй киһи кини сүрэхтээх үлэһит буолан бу үчүгэйдик олоробут онно биэһин сыл олордубут дии саныыбын мин кэргэним афанасий михайлович миха биирдэ даҕаны итирэн арыгы иһэн олох бу биэһин сыл устата мин кини биир үрүүмкэ арыгыны испитин көрбөккө Ол кэннэ биирдэ табах биир табаҕы таппата, биир куһаан тылы министрбэр холобурламмата. Иннигинэн булото оҕой оҕой ититэр, конечно, кини наар айаҥа сыдьыыт буолан улаханнык кыттыспатаҕа буолуо дии саныыбын. Ол гынан баран кини бэйэтин премьеринэн уолаттарын салайан кэллэҕэ. Онон ата киһи манна холобур бу биэһин сыл олороругар главное бэбиэни өйдүөххэ наада диэҕинэ, бэбиэни убаастаһыахха наада диэҕинэ, уонна главное то бэбэҕэр көмөлөһө сүһэн. Оннук саамай главное. Онтон Фима Афанасий Михайлович бэйэтэ бу боярыктар дуо деппит улахан дьиэ кэргэниттэн тахсыбыт буолла дии. Ульяттан кыһалҕаны, оччолорго үлэни-хамнаһы ким биир элбэх үлэни-хамнаһы көрдөрдүү. Ол да таайан билэн туруту бу Кыран такыттартан үлээрилли бул. Наар үлээмик килигин. Те оннаттан бу комсомолбутун санааммыт диэн ыллыаххайын. Федор Лобанов туох аччахайдык үлээх ырыаны аян хаалларбыт эбит.

Чэ, барҕа махтал буолуохтун бу суопар уруулуга уруулун туттар ааны ыллыыр дилээх ону ким Афанасий Михайлович хардыра кэмчилиите бала дьон Тамай Михайловна Афанасий Михайлович дьэ бу истин сиһэргэһиге сөбүлэһэҥҥит кыттыһаан үрдээ истиҥник сиһэргэспиккит иһин олох махтанабыт доруобай буолун, чугас дьонноргут үөрүнүннэн, оҕолоргут дьоллорунан сиэннэргит эмиэ үрдээч үрдүк тулуктары сылдьалларыттан эһиги олоххут уһаатын уонна өссө сырдаатын, олоххут ааттыга өссө да өссө да уһун уонна киэҥ сырдык буоллун диэн биһиги алгыбыт. Махтал.